No laanger Viraarbecht a villen Debatten an deene leschte Méint stoung haut déi ëmstridde Pensiounsreform um Ordre du jour vun der Chamber. Bei der Reform geet et jo an der Haaptsaach drëms, d'Pensiounsuspréch un déi haut méi héich Liewenserwaardung unzepassen. Et ass wuel richteg, dass de legale Pensiounsalter zu Lëtzebuerg bei 65 Joer läit an am iwwregen och no dëser Pensiounsreform weiderhi bei 65 Joer wäert leien. Et ass awer och richteg, dass déi wéinegst Leit zu Lëtzebuerg tatsächlech bis an deen Alter schaffe ginn. Den duerchschnëttlechen Alter, mat deem d'Leit bei eis am Land an d'Pensioun ginn, läit bei 59 Joer. Vereinfacht gesot, wa mer haut. Näischt ënnerhuelen, da bezuelen eis Kanner muar dat duebelt u Bäitrag fir nëmmen nach d'Halschent vun de Leeschtungen erauszezéien. An dat wëlle mer net. D'Haapt Punkte vun der Reform, Zwar gouf de legale Rentenantrëttsalter net erop gesat, ma ween an Zukunft eng Vollpensioun wëll hunn, wäert dofir méi laang musse schaffe goe wéi bis ewell. Praktesch gesäit dat esou aus, dass een, deen haut ufänkt mat schaffen, och ka wéi haut no 40 Versécherungsjoren an d'Pensioun goen, mee dann awer eppes manner Rent kritt wéi eng Persoun, déi e Liewe laang am jëtzege System war. Et ass dann un all Concernéierte selwer ze wielen, ob him déi Pensioun duergeet oder ob e weiderschafft, bis en op deem Taux vun haut wier, wat zwee bis dräi Joer weider schaffe géing bedeiten. D'Oppositioun dann huet ënner anerem déi wirtschaftlech Prognosen, déi der Reform ze Gronn leien, als ze vill optimistesch kritiséiert. D'Analys iwwert d'Renteproblematik, déi gemeet ginn ass, déi gëtt vun eis gedeelt, mee d'Conclusiounen, déi d'Regierung gezunn hunn, sinn déi falsch. Se sinn op engem falsche Wuesstum vun 3 Prozent baséiert. Se sinn no hanne verréckelt ginn, d'Moossnamen op déi kommend Generatiounen, an déi Moossname sinn doriwwer eraus nach Sozial ongerecht an duerfir fannen se net eis Zoustëmmung. Weder gëtt mat dësem Text ise Pensiounssystem mëttelfristeg ofgeséchert, noch ass an dësem Text eppes vu Generatiounsgerechtegkeet ze fannen. Dass de politesche Courage fir eng méi ëmfaassend Reform an der Regierung feelt, ass ëmsou méi verwonnerlech, An erstaunlech, well jo awer de Staatsminister 2008 gemeent huet, datt näischt maachen a der Pensiounfro, ehe man an Grenzen versetzt, jo Verbriechen un der zukünftiger Generatioun géif gläichkommen. Fir de Serge Urbany vun déi Lénk dann ass d'Reform eng reegelrecht Attack op de Sozialstaat. Mer hunn eng Rentereserv, déi ass zum Platze voll. Mer hunn e Finanzéierungssputt ëmmer nach an Zukunft iwwert de Wee vu méi Steiergerechtegkeet, déi agefouert muss gëtt. A mer hunn och e Sputt bei de Cotisatiounen, déi ëmmerhin awer, dat muss een awer soen, zënter 40 Joer laang am Interesse vun de Betriber agefruer sinn. Mer wëssen och guer net, wéi et wirtschaftlech an Zukunft weidergeet. Mer kënnen dat net wëssen. All déi Projektiounen, déi hei gemeet ginn, déi Katastrophezeenarien, déi hei gezeechent ginn, déi baséieren op Alchimisterechnungen, déi een absolut net ka vérifiéieren. D'Oppositioun dann huet awer och de Majoritéitsparteien Oneenegkeet an Inkonsequenz virgehäit. Déi meescht heibanne soe jo, mir hätte gären en ofgesécherte System an der Durée a si bereet, Reformen ze maachen an déi mat ze verteidegen. An nawell sidd Der net esou konsequent gaangen. An dofir gëtt och déi Reform vläicht net wierklech gedroen, well esou e gewëssene Flou am Raum hänke bleift bei deem, wat Der proposéiert. D'Gewerkschafte ginn net mat Iech op deen dote Wee. Ären Koalitiounspartner, bon, dee mécht op seng scho bal traditionell Aart a Weis Suergen dofir, datt e fir all Positioun een huet, fir erauszeschécken. Den Här Weber, de Gewerkschaftler, deen däerf dogéint sinn. Den Här Wilmes, de Jonken, dee däerf dann och dogéint sinn. D'Madame Mergen muss als Fraktiounsspriecherin e bëssen alleguerten déi aner vertrieden. Bon, dann huet een dräi Meenungen an herno nach ëmmer de Projet mat ënnerstëtzt. Dat ass natierlech einfach. Mee vläicht wär dat och méi schwéier gewiescht, wann d'Reform wierklech konsequent gewiescht wier. Et ka een net déi ganz Zäit dobaussen ëmmer no Reforme jäizen, wéi ech dat dacks maachen, an da wa eng Reform do läit, se net consideréieren, och wa se kritesch ass. An zweetens, ëmmer nach besser hei keng Reform, also eng Reform ze maachen, wéi keng Reform ze maachen. Well et ass awer déi éischt Reform, déi net wäert zu Erhéijunge féieren, an dat ass fir mech awer der Wäert, fir hei mäi Jo, wann och e kritesche Jo, ze ginn. E Kompromiss ass e gudde Prabbli, mee et ass e schlechten Daach iwwert dem Kapp. E mécht Sënn fir eng Zäitchen, en ass verstänneg an der Parteipolitik, Mir ass bal ni verstänneg an der Féierung vun engem Land.
Um Sozialminister Mars Di Bartolomeo da war et fir seng ëmstridde Pensiounsreform virum Vott eng leschte Kéier ze verdeedegen. Déi Reform, an dat ass en zweete Volet, ass net eesäiteg. Dat ass e gudde Mix. Jiddwereen, jiddweree muss upaken. Si reagéiert op eng Rei vun Evidenzen. An ech huelen dee Reproche net un, datt mer hei an eng Glaskugel gekuckt hunn. Hei ka kee bestreiden, dass d'Zuel vun de Pensionéierten an deenen nächste Joeren extrem staark wäert an d'Lut goen. An déi Leit, déi haut hei schaffen, déi wësse mer, dass se moar Pensiounsempfänger sinn. Dat si keng, déi am Kaffissaz ronderëm schwammen oder an enger Glaskugel ronderëm danzen. Dat sinn der, déi mer kennen. Deenen hir Nimm kenne mer, deenen hiren Alter kenne mer a mer wësse genee, wéini datt deenen hir Pensioune kommen. Also muss een dovun ausgoen, datt en déi och musse bezuelt ginn. Also déi Reform ass équilibréiert. Leschten Enns gouf d'Pensiounsreform wéi erwaart mat 37 Jo géint 22 Nee-Stëmme bei enger Enthalung vum Parlament ugeholl.